Croeso cynnes i chi gyd i'r sgwrs hon am y Parchedig John Jenkins i Forceri. A diolch yn fawr i'r Gymdeithas Alawen Gwerin am estyn gwahoddiad i mi nodi ei ben-blwydd yn ddau gant a hanner oed eleni drwy sôn am ei lawysgrifau a gedwir yn ddiogel yn y Llyfrgell Genedlaethol. Ganed Jenkins ar yr wythfed o Ebrill 1770, mewn plas o'r enw Cilbronnau, yn Llangoedmor yn Nyffryn Teifi, rhyw ddwy filltir o dref, Aberteifi. Ac yntau wedi ei ddysgu'n lleol, ac yn Rhydychen, cafodd ei ordeinio ym 1794, a dechreuodd ar ei yrfa glerigol fel curad i'w ewythr, y Parchedig Ddoctor John Lewis, rheithor Whippingham, ger Osborne, ar Ynys Wydd. Yn ei lythyr o'n adref, mae'n disgrifio'r canu yn Eglwys y Santes Mildred yn Whippingham, gan ddweud mai yno y mae côr gorau'r ynys, the best choir in the island, a hwnnw'n canu i gyfeiliant obo, basŵn, ffidil a sielo, yn ogystal ag organ a brynwyd o linden ar draul y plwyf. Bu hefyd yn cyfnewid drawsgrifiadau o alawon a'i bedwar brawd iau, ac mae'n bosib bod yr alaw o Shir Benfro mi welais ryfeddod yn eu plith. Mae'r alaw hon wedi goroesi ymhlith ei lawysgrife, ac mae'n enwi'r Doctor Lewis fel ffynhonnell yr alaw. Ym 1829, eglurodd Jenkins iddo gael ei sbarduno i ddechrau casglu, oherwydd ei fod yn synhwyro bod perygl o golli emyn-donau a salm-donau Cymru yn ystod y diwygiad Methodistaidd. Ysgrifennodd fel hyn, They are noted down exactly as they were, about thirty or forty years ago in South Wales, at those places whose names they bear.

Ychydig iawn a wyddom am addysg gerddorol Jenkins, ond roedd ganddo lais canu bendigedig, mor byraidd â'r eos yn ôl ei ffrind y Parchedig Walter Davies, Gwallter Mechain. Roedd yn canu'r sielo, y delyn, y clarinet a'r corn, ac fe werthwyd ei grwth mewn arwerthiant o eiddo'r teulu ym 1898. Fel mae'n digwydd, mae llun o'i grwth i'w weld heddiw ym mhenyn cyfri Twitter Archif Gerddorol y Llyfrgell Genedlaethol. Ac mae'n amlwg bod ganddo rywfaint o ddawn o ran theori cerddoriaeth hefyd, oherwydd mae llawysgrifen a'i gyfansoddiadau a'r nodiant a gwpiwyd ganddo yn llyfn ac yn hyderus. I am not scientifically acquainted with the rules of counterpoint, ysgrifennodd, though from my practice on the violoncello, my ear is familiar with good harmony. Roedd cyflog Jenkins ar yr ynys mor wael nes iddo fynd i ddyled, ac fe gynghorwyd gwraig leol i wrthod ei gynnig i'w phriodi. Yn hytrach, penderfynodd fynd i weithio fel caplan morol ar gyfres o longau, yr Agincourt, y Theseus a'r Bellerophon, gan deithio i lefydd fel Nova Scotia, Barbados a Jamaica. Fe welwch chi'r Bellerophon yng nghanol y darlun hwn. Ymhlith gohebiaeth ryfeddol Jenkins sy'n dyddio o'i bum mlynedd ar y môr o 1799 ymlaen, ceir adroddiad llygad dyst o'r Lladdfa yn Cape Francis pan laddwyd sawl mil o trigolion gwyn yn ystod y chwyldro a drodd hen wladfa'r Ffrancwyr, Saint-Domingue, yn Haiti ym 1814. Llwyddodd Jenkins i ddarbwyllo'r ymerawdwr Jean-Jacques Ducelin i adael i fil o bobl eraill fyw drwy eu symud i Giwba. Ac mae ei gasgliad yn cynnwys llawysgrif cerddorol a ganfuwyd mewn llythyr From a Lady at the Havana to her Friend at the City of Saint Domingo. Ac yntau wedi mynd a'i sielo gydag ef pan adawodd Spithead i fynd i forio, bu hefyd yn cysuro â'i gyd-forwyr drwy chwarae some of the sweet tunes of Gwent and Glamorgan which he considered to be a lot more lively and rousing than the slower tunes of Gwynedd and Dyfed. Erbyn 1814, roedd Jenkins yn ysgrifennu at ei fam i ddwaid nad oedd yn bwriadu parhau i forio, having trusted long enough to that uncertain element, meddai. Trefnodd ei longesydd, William Waldegrave, iddo gael ei benodi'n Rheithor Maenor Davey ym 1815, ac wedyn yn Ficer Ceri ym 1817. Roedd Jenkins yn 37 oed pan gyrhaeddodd gefn gwlad Sir Drefaldwyn, ac fe dreuliodd y ddwy flynedd ar hugain nesaf yn yr ficerdy hardd ar gyrion pentre Ceri o'r enw The Moat, enw a roddwyd iddo oherwydd bod mwnt a beili yn yr ardd. Mae cyfoeth o wybodaeth wedi goroesi am fywyd ar aelwyd The Moat. Rwy'n hoff iawn o gyfrifon Jenkins, sy'n rhestru'r da byw y byddai'n eu prynu a'u gwerthu yn ffeiriau'r gororau, a'i hoffter o de, yn enwedig Lapsang Souchong. Erbyn 1818, roedd Jenkins wedi dod yn aelod selog o gylch diwylliannol yr hen bersoniaid Llenggar. Roedd nifer o glerigwyr Anglicanaidd eraill, yr oedd yr un mor frwd ag ef dros faterion diwylliannol a hynafiaethol, yn byw'n ddigon agos at Bentre Ceri i farchogaeth yno. a byddent yn ymgynnull ymgymwyd i gymryd rhan mewn eisteddfodau yn ystod wythnos gyntaf y flwyddyn newydd. Pan fydde Jenkins yn estyn croeso i bawb ddod i'w gartre a rhannu ei fwrdd, ar un amod yn unig, sef ei bod yn gallu cyfansoddi englyn, canu cân neu ganu'r delyn. Ac yntau mor barod ei groeso, daeth Jenkins i gael ei adnabod fel Ifor Ceri neu Ifor Hael o Geri, cyfeiriad at noddwr Dafydd ap Gwilym, a elwid hefyd yn Ifor Hael. Ymhlith aelodau eraill y cylch, roedd William Jenkin Rees, Ficer Casgob, ger Llanandras, a Walter Davies, rheithor Manafon.

Yn ystod ymweliad Thomas Burgess, Esgob Tŷ Ddewi a Cherry, ym 1818, yr esgorwyd ar y cynlluniau i ail-danio dawn a dyfeisgarwch barddonol Cymru drwy gynnal eisteddfodau yn y pedair talaith. Y flwyddyn ganlynol, yng Nghaerfyrddin, daeth seremoni'r Orsedd yn rhan annatod o weithgareddau'r Eisteddfod am y tro cyntaf, trefniant sy wedi para hyd heddiw. Yn yr un digwyddiad, cynhaliwyd cyngerdd mawreddog am y tro cyntaf hefyd, a hwnnw wedi ei drefnu gan Jenkins ei hun. Roedd yntau wedi darbwyllo'r telynorion o'r Canolbarth, Thomas Blayney a Henry Humphreys, i gerdded bob cam i Gaerfyrddin i godi statws y delyn deires drwy eu symud o'r dafarn i'r llwyfan proffesiynol. Yno hefyd y cafodd y fenyw gyntaf, Elizabeth Jones, ei hurddo i'r orsedd. A hithau'n naw ar hugain oed, fe ddewisodd yr enw barddol Eos y Beule, gan dalu gwrogaeth i'r nant a redai islaw ei chartref yn Nhrawscoed ger Cegidfa yn Sir Drefaldwyn. Mae'r ffynonellau'n anghytuno ynghylch a oedd Elizabeth ei hun yn bresennol yng Nghaerfyrddin, ynteu a gafodd ei hurddo yn ei habsenoldeb. Ond mae'n sicr bod yr anrhydedd wedi'i dwyn i sylw Jenkins, ac fe'i priodwyd ar yr wythfed o Ebrill 1823, ar ei ben-blwydd yn hanner cant a thair oed. Mae cytundebau priodas ar gof a chadw yn y Llyfrgell Genedlaethol, ac fe welwch chi eu llofnodion fan hyn. Yn y llyfr biwgraffiadol Montgomery's Your Worthies, disgrifir Elizabeth fel gwraig a oedd yn rhannu diddordebau ei gŵr, a lady of kindred tastes, a hithau'n gallu barddoni yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac yn gerddores dda a oedd yn medru canu'r delyn. Ganed ei hunig blentyn, John Hayward Jenkins, ym 1824, ac fe gomisiynwyd y portreadau rydych chi wedi bod yn edrych arnyn nhw ar y sgrin, yn ogystal â'r portread cyntaf o John Jenkins ei hun, gan yr arlunydd teithiol o Gymro, Hugh Hughes, a welir yn yr hunanbortread hwn gyda'i wraig a'i ferch yntau. Aelod arall o'r Fintai neu'r Vagrant Train a fyddai'n cael croeso ar Aelwyd the Moat oedd Adam Jones, gŵr y mae ei enw'n gysylltiedig â nifer o drawsgrifiadau Jenkins.

drwy eu rhoi mewn cysylltiad â chyhoeddwyr a thrwy danysgrifio i argraffiadau o'u cerddoriaeth. Ond y suaeth diweddglo trist a gafod, a gafwyd, i'r gynnig y dylai'r telynor o Geredigion, James Morris, wasanaethu ar fwrdd llong gyda'i frawd iau Thomas Jenkins, a hynny pan fu Morris farw o golera yn Kolkata, Calcutta gynt, ym 1820. Yn y Llyfrgell Genedlaethol, cair tair prif gyfro o alawon a gasglwyd gan John Jenkins i Forceri. Drwy edrych ar y dyfrnodau, cafodd y cyfrolau eu dyddio'n fras i rhwng 1815 a 1825. Er bod llythyr sy'n dyddio o 1826 yn awgrymu y gallai 1817 na 18 fod yn nes ati. I began my collection about eight or nine years ago, ysgrifennodd Jenkins. As a rapid change was taking place in the habits and manners of our country people, I thought that unless a collection was made at present of the hen donau, marwnadau and carolau Cymru, It would be in vain to look for them in thirty years time. They would be superseded by strains of a very different description and, in my opinion, of very inferior quality. Mae'r tair cyfrol wedi ei digido, ac rwy wedi gwneud cipluniau o'r catalog er mwyn i chi allu mynd i chwilio amdanynt. Mae Melys Geinciau Deheubarth Cymru yn cynnwys hanner cant a chwech o alawon, ynghyd â thair alaw ar ddeg mewn llawysgrifen arall. Mae Melys Seiniau Cymru yn cynnwys 205 ar hugain o alawon. Ac mae Pêr Seiniau Cymru yn cynnwys 101 o alawon. Mae'r deunydd yn amrywiol iawn, from tunes of a serious cast, fel y dywed Jenkins, to those of a lively and amatory strain. Mae'r deunydd hefyd yn dod o bob cwr o'r wlad, o Wynedd a Dyffryn Ceiriog i Sir Benfro a Chwm Cynon, ac mae Jenkins yn disgrifio sut yr aeth ati i gasglu'r alawon, fel hyn.

the most curious portion of our music and the most likely to draw the attention of the stranger. Roedd yn well ganddo drawsgrifio'r alawon gan gantorion na thelenorion, a hynny am ei fod yn ofni y gallai amrywiadau'r telenorion a'i gwallau o ran cywydd nodau, a hyd yn oed a'i hymerodrwydd i fynd i'r drafferth o diwnio'r offeryn, amharu ar yr alaw syml wreiddiol a'r modd y câi i chanu. Fel rheol, bydd Jenkins yn nodi manylion y cyfranwyr a'u lleoliadau wrth ymyl yr alawon. Evan Thomas o Lanarth, ei cant, neu Dewch yn Nes, Given by Canon Price at Brecon, sef Thomas Price, Carn Llanawg, wrth gwrs. Mae rhai disgrifiadau'n bur helaeth. A Ffion Velfed o Crimson Velvet as sung on the borders. This tune escaped the research of the industrious Kitson. The present collector noted this down as sung to that ballad by an old man in the English part of Montgomeryshire. Fel rhan o Eisteddfod Powys a gynhaliwyd yn y Trallwng ym 1824, trefnodd Jenkins y gystadleuaeth gyntaf erioed ar gyfer casgliad o lawen gwerin heb eu cyhoeddi. ac mae'r ceisiadau a ddaeth i law gan Aneurin Owen Pugh a John Gwynn ymhlith ei lawysgrifau. Rwy'n hoffi meddwl hefyd iddo baratoi'r llyfr deniadol o hwiangerddi sydd mewn maint addas i blentyn ac yn cynnwys Johnny Would a Wooing Go ar gyfer ei fab. Ac ymhlith y disgrifiadau o arferion gwerin, mae hela'r driw, Rhywbeth yr oedd Jenkins wedi ei weld a'i lyged ei hun pan oedd yntau'n blentyn. In the vicinity of Cardigan, the following singular custom prevails, and which is probably of druidical origin. On the night of the 5th of January, a certain number of young men, generally four, take a wren, which is considered a sacred bird,

Mae sawl ysgolhaig, gan gynnwys Downey Hughes, Mari Ellis a Fiona Jones, wedi ysgrifennu erthyglau am agweddau ar fywyd John Jenkins a'i gasgliadau o Alawon Gwerin. Ond yr hyn sydd o ddiddordeb arbennig i mi yw hyd a lled y deunydd cerddorol a geir yn y casgliad, gan gynnwys cerddoriaeth boblogaidd a chlasurol. Cafodd rhai llawysgrifau eu copïo gan Jenkins, tra mae eraill yn amlwg wedi dod yn rhan o'i gasgliad, fel H. Brown's Vocal and Instrumental Music Book, a fu unwaith yn eiddo i un o fyfyrwyr Coleg Brasenose yn Rhydychen. Rhan lyfr ar gyfer y clarinet oedd hwn yn wreiddiol, er bod deunydd arall wedi ei ysgrifennu ynddo'n ddiweddarach, gan gynnwys melodïau a thestunau yn llaw Jenkins. Mae gwaith Handel yn britho'r casgliad cyfan, gyda dyfyniadau o Samson a Theodora, ynghyd â chopïau o The Harmonious Blacksmith, cit gan yr Hallelujah, neu'r Grand Chorus yn Handel's Messiah fel ei labelir fan hyn. A symudiad cyntaf o Concerto i'r Delyn, a berfformiwyd am y tro cyntaf yn ystod perfformiad o Alexander's Feast yn Covent Garden ym 1736 gan y telynwr teyrus o Gymru, William Powell. Ymhlith y cyfansoddiadau cynharaf, mae madrigal Michael East, How Merrily We Live, sy'n dyddio o 1600, a Full Fathom Five o The Tempest gan Purcell, sy'n dyddio o 1695. Ceir nifer o ddarnau hefyd gan Arne Dibdin a Bishop, gan gynnwys Water Parted o opera Arne Artaxerxes a Threfniant Bishop o God Save the King. Mae'r Lass of Richmond Hill gan Hook yn gysylltiedig â gerddi Vauxhall, lle cafodd y gân ei pherfformiad cyntaf ym 1700. 1989. Tra bu i Fischer's Minuet ysbrydoli Mozart i gyfansoddi deuddeg amrywiad ar gyfer y piano ym 1774, y flwyddyn pan beintiwyd y portread hwn o Johann Christian Fischer, oboëdd a chyfansoddwr o'r Almaen a oedd yn byw yn Llundain, gan Gainsborough, a'i ddarpar dad yng nghyfraith.

Ac mae eraill yn ganeuon poblogaidd o gynyrchiadau a lwyfannwyd yn Llundain ac yn Nulyn ar droad y pedwaredd ganrif ar bymtheg. Ymhlith y gerddoriaeth gorau, ceir pedwar rhan llyfr a allai fod wedi eu paratoi oddeutu mis Hydref 1825, o ystyried cyfeiriad ar dudalen o bapur newydd y Times a osodwyd tu mewn i glawr cefn un ohonynt i'w atgyfnerthu. Mae'r llyfrau'n cynnwys pum rhan gân ar hugain gan gyfansoddwyr troed y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel Calcot, Harrington a Reeve, ynghyd â chit gan yr heliwr, Eau de Freischütz gan Weber. Caer rhai a law yn gwerin o Gymru a'r Alban wedi eu trefnu fel cynaion gli hefyd, gan gynnwys gor-hoffédd gwir Harlech a Cyngan Sail Cymru. Tybid pwy fyddai wedi perfformio'r repertoire hwn? Wel, yn ôl gwalltir Mechain, yr oedd cantorion Eglwys Ceri y pryd hyn, ymhlith y rhai mwyaf cyfarwydd yng Nghymru, wedi cael eu hethol a'u haddysgu yn ofalus gan eu pen-gantor, sef Ifor Ceri, wrth gwrs. Ychwanegodd Mari Ellis, Yr oedd ganddo bymtheg o ddynion a phum merch yng nghôr yr eglwys ym 1825. Ac mae'n ddiddorol nodi bod hyn yn awgrymu mai sopranos yn hytrach na lleisiau trebl, ac uwchdenoriaid yn hytrach nag altos, oedd yn y côr. Aeth Mari Ellis yn ei blaen gan ddweud, Enwir Thomas Blaney fel ymwelydd, a rydym eisoes wedi cwrdd â Blaney, wrth gwrs, fel un o delynorion Eisteddfod Caerfyrddin. Enwir Thomas Blaney fel ymwelydd, ac yr oedd y rhan fwyaf o'r telynorion yn medru canu'r ffidil a'r ffliwt nai'r clarinet, fel na allwn gall, gasglu oddi wrth hyn fod y delyn yn un o offerynnau côr yr eglwys. Canys côr offerynnol a llaisiol oedd y rhain. Mae rhannau offerynnol a geir yn y casgliad yn cadarnhau'r offerynwyr a fyddai wedi bod ar gael i Jenkins yn lleol, dwy fflwt, dau glarinet, basŵn, biwgl caint neu Kent bugle, trwmped, corn, ffidil un a dau, bas a thelen. Mae'r esiampl wych hon o fy sŵn o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg gan James Wood, gwneuthurwr chwithbrennau arbenigol o Lunden yn ystod blynyddoedd cynnar y ganrif honno, wedi goroesi yn nhref gyfagos Trefaldwyn. Mae Mari Ellis hefyd yn dweud, Cynhaliai wasanaethau cerddorol yn Eglwys Ceri fel rhyw fath o wasanaeth plygain Saesneg. Er mai'r hyn sydd yn sylw fan hyn, dwi'n credu, yw traddodiad Oriel o Gorllewin yn naer West Gallery tradition a oedd yn ffynnu yn ystod oes y Sioriaid. Cyn iddi gael ei hadnewyddu ym 1883, roedd oriel ar gyfer ei cherddorion yn nhŵr sgwâr Eglwys Ceri. Ac mae oriel, seddi a desg gerddoriaeth hirsgwâr Eglwys Llangar yn Sir Ddinbych yn rhoi rhyw syniad i ni sut y gallai honnw fod wedi edrych. Mae'n debyg bod yr anthemau cymun a charolau sydd wedi goroesi yng nghasgliad Jenkins i fod i gael eu perfformio yn ystod y gwasanaethau hyn hefyd. Fe'i hysgrifennwyd gan gerddorion Cymraeg yr oes nad ydym yn gwybod fawr ddim amdanynt heddiw, fel Roger Woodhouse o Fetws Cyd-ewain, pentre rhwng y Drenewydd a'r Trallwng, ac maen nhw'n gyfansoddiadau eitha swmpus ac uchelgeisiol. Mae'r carol anthem On God's Benevolence to Man, a gyfansoddwyd gan Woodhouse, er enghraifft, yn cyfuno unawdau lleisiol, cit-ganau pedair rhan, ac interliwdiau offerynnol i greu dilyniant parhaus ac estynedig sy'n portreadu'r angylion a'r bugeiliaid. Bu i Jenkins hefyd nodi cerddoriaeth yr Adfent a'r Nadolig, a oedd yn unigryw i Gerry, fel A Virgin Unspotted, amrywiad testunol a cherddorol ar y garol A Virgin Most Pure.

Ynddynt ceir gosodiadau o'r hanner can salm gyntaf, gan gynnwys un ar ddeg y tybir iddo drawsgrifio a'i helawon drwy fynd yn ddirgel i synagogau geto Fenis. Mae'r elawon hyn, chwech yn tarddu o'r traddodiad Ashkenazig neu draddodiad Iddewig yr Almaen, a phump o'r traddodiad Seffardig neu'r traddodiad Sbaenaidd. Ymhlith y ffynonellau cynharaf o gerddoriaeth litwrgaidd Iddewig sydd wedi eu hysgrifennu mewn nodiant. A bu un John Garth, y cyfansoddwr o Durham, gyhoeddi argraffiad Saesneg o'r casgliad ym 1757. O'r ffynonell honno y mae'n ymddangos i gopïwr anhysbys gael gafar ar y deunydd a geir yng nghasgliad Jenkins. Mae'r un llawysgrif hefyd yn cynnwys darnau o siantiau Groegaidd, gan gynnwys un yn y modd Lydïaidd, ar sail emyn Dionysius i'r haul. Roedd ei gyfnod yn y Trofannau wedi niweidio iechyd John Jenkins i Forceri. a bu farw ar yr ugeinfed o Dachwedd 1829, yn ddim ond hanner cant a naw oed, er mawr dristwch i'w deulu, ei ffrindiau, a'i blwyfolion. Rwy'n rhoi'r sgwrs hon heddiw 191 o flynyddoedd yn union i'r diwrnod y bu farw. Cyhoeddodd Jenkins mo'i gasgliad ei hun yn ystod ei oes, ond bu'n barod iawn i rannu â'i alawon â chasglwyr eraill, gan gynnwys Mair Richards, Darowen, ac Edward Jones, bardd y brenin, Tylynor i'r Brenin Siôr y Pedwerydd, a ddywedodd, I shall always be happy to receive any information from so intelligent an amateur as yourself. Ar ôl ei farwolaeth, bu a'i weddw Elizabeth Jenkins yr un mor hael ag yntau, gan roi benthyg a'i lawysgrifau i'r Arglwyddes Llanofer ac i Maria Jane Williams. A byddai J. Lloyd Williams hefyd yn defnyddio ei gasgliadau pan fyddai'n llunio cyfnodolyn y Gymdeithas Alawen Gwerin ar ddechrau'r ugeinfed ganrif? Ond gyda John Parry, bardd alaw, y cyfansoddwr, y telynor a meistr y flageolet o Ddinbych y bu Jenkins yn cyd-weithio fwyaf. Disgrifiodd Jenkins Parry fel 'a worthy and warm-hearted Welshman', a chyflwynodd Jenkins ei alawon i Parry mewn tri swp mawr, gan ddweud, You will consider them such as they are, your own, and do with them as you please. Mae'r llawysgrifau a gopiwyd ar goll erbyn hyn, ond mae'n bosib i ni ailgrau eu cynnwys. Yn ei gyflwyniad i ail gyfrol The Welsh Harper ym 1848, mae Parry yn diolch i Jenkins

Mae rhestrau a luniwyd gan Jenkins yn dangos iddo drosglwyddo 71 o alawon eraill i Parry ym 1826 a 107 ym 1828. Mae'r casgliad hefyd yn ffynhonnell bwysig o gyfansoddiadau gwreiddiol bardd alaw, gan gynnwys o leiaf ddwsin o lawysgrifau yn ei lawysgrifen ei hun. Cyflwynodd Parry ddau o'r cyfansoddiadau hyn i Jenkins, salm a gyfansoddwyd ar gyfer ei ffrind annwyl, My Valued Friend, yn ei eiriau ef, a 1824, a galargan o'r enw Ceri a ddisgrifir fel a grateful offering to his memory by one who highly esteemed him. Ac mae yr ysgrif St David's Day, un o'r difyrion cenedlaethol ar gyfer y piano, neu'r National Divertimentos for the Pianoforte, a gyfansoddwyd gan Parry yn dwaid fel hyn, Respectfully inscribed to Mrs Jenkins of Kerry. Mae llawysgrifau John Jenkins yn ffynhonnell hanfodol i'r rheini sy'n astudio datblygiad cerddoriaeth Cymru. Fel gŵr a oedd yn ystyried cerddoriaeth grefyddol yn rhan o'r traddodiad, roedd o flaen ei oes. Ei gasgliad ef o Alawen Cymru yw'r casgliad mwyaf a wnaed cyn yr ugeinfed ganrif, casgliad sydd hefyd yn cynnwys cryn dipyn o wybodaeth gyd-destunol. A thrwy'r ffynonellau poblogaidd a chlasurol y soniwyd amdanynt, mae cerddoriaeth The Moat yn gapsiwl amser sy'n rhoi cipolwg inni ar gerddoriaeth y cyfnod, rhywbeth y byddai'n fuddiol i gerddolegwyr ac ethnogerddolegwyr fel ei gilydd ymchwilio iddo. Ers i Lyfrgell Genedlaethol ddigidor tair prif lawysgrif, mae wedi bod yn wych clywed cerddorion yn dechrau defnyddio'r deunydd hwn, gan gynnwys Cynefin, Owen Shires ar egron o ddisg Dilyn Afon, Bethan a Sam o Calan yn ystrydau sesiwn ar gyfer yr Eisteddfod Amgen dros yr haf, Afri, enillwyr dwy o Wobrau Gwerin Cymru y llynedd, y tro cyntaf i'r seremoni honno gael ei chynnal. Felly, gyda diolch i'r band ac i'r Eisteddfod Genedlaethol am y clip, dewch i ni orffen drwy wrando ar Dewch i'r Frwydr, y trac cyntaf ar albwm gyntaf Fri, sef Ti ein Tadau. Ac fel gair o gyflwyniad, gadewch i mi ddarllen yr hyn a ddywedodd Ifor Ceri am yr alaw yn ei lythyr at Fardd Alaw ym 1826. The ancient air of Dewch i'r Frwydr is set down in every published collection in the major key, that it was originally sung in the minor key, we have pretty conclusive evidence from the strain of the Methodist hymn tune Jordan, of which it was the origin. Felly, dyma ni enghraifft o alawerin a ddatblygodd ei fod yn Emyn Dôn, yn hytrach nag Emyn Dôn, a gollwyd. Wel, diolch o galon i chi am ymuno, a rhowch eiliad i mi newid y sgrin.